אבער פשוט פשט מיינט עס אז ס'איז געווען די בסמעטריש לייק מיט צאלען מענטשען צו זיין אנעמפלויד, מ'האט געוואלט די בסמעטריש זאל נישט אפלעבן. פאר די פאר גראד צו וואס מ'לעבט, ווייסט איר, געקומען א ראש הקהל דארט, צו רב שטיינמאן,

נאר וואס דען ר' משה? ווארום פאר גאט האט זיך אריין באקומען וואס הייסט שומר שבת, ס'איז אפשר דאס צווייטע דאס מדרש, שומר שבת, און דארטן ברוך השם ר' טובי' איז א גאנצע יאר דא אסורי בטלנות, זענען נישט קיין ווארע פארקער, ווייל די צומעקט נעמט עס צו צו זיך די השגה ביי פארנט פון די גאנצע וועלט שטאט ווערט א באנגער, וואלט געשריגן ר' זלמן לייב אז בארא פארק איז א שטאט וואס האט צען בטלנים. איי בארא פארק האט נישט קיין צען בטלנים, זאגט דער פויק פאר זיך אז זיי נעמען צו שומרי שבת, היינט איז דא איינער פון אנטווערפן, מארגן איז דא איינער פון ענגלאנד, נאכדעם פון וויענע און פון ברזיל. אויף דעם איז דער שבעה לייבי'ס חידוש ניין, ס'דארף זיין השגה ביי פארנט פון די גאנצע שטאט וואס ווערט אויסגעהאלטן און זיי וואוינען דארטן. נישט סתם אז דו האסט א שומר שבת וואס ציט כסדר אריין בטלנים. זאגט די גמרא אינערווייניג, כבר כרחץ צריך ליה, אף אגב דמיקרא ליה מעלמא, כאטשיג ס'איז כסדר דא דארטן בטלנים, און די וואס רעדן נישט איז קיינמאל נישט שטייגער, דאך רעדט גדליה ס'דארף זיין בטלנים אויפן פעיטשעק. גמרא ל' בית פֿיר שורות פון אונטן. ואמר רבי שמואל לייבי קרח שחרב ולבסוף ישוב נבן כקרח, אז דערווייל פארשטייט די גמ' וואס ער מיינט, אז ס'איז געווען א וואנט און ס'איז אראפגעפאלן און מ'האט עס צוריק אויפגעבויט, פרעגט די גמ' מאי לן, ווי כ'האב יעצט געזאגט האב איך א נוסח אז די חומה איז אראפגעפאלן ישוב אין לא ישוב לא זיצט דווקא מיט די סורי געוואלט וואו טעני ר' אליעזר בן רבי יוסי אומר אז לא חי מען שטייט מיט א ו' און מיט א א' אף געווען שאין לא עכשיו והוי לא קודם לכן ירושלים בזמן הזה איז נישט מקף חומה ירושלים איז נישט מקף חומה ס'איז דא א חומה ס'איז נישט מקף חומה נא, ירושלים האט געהאט א חומה מיקח ווי מוישע שיער די לופט, איז ר' מוישע וועט העט די חומה איווען וועט די חומה פאלס דאן ענד יו דאנט בילד איט, יו סטיל גאנא ריבאונד דעי נאמבער פיפטין, אלא מאי חרב שחרב מאסורה בטלנא, דאס איז די ריזיגע חידוש וואס ר' שמעון האט דא ארום גערעדט אז עס איז א חומה מיקח אין ירושלים. איז נישט געווען דארטן קיין אסורי בטלנא האט מען דעמאלטס געדארפט ליינען ווען אויף די פערצנטע, יעצט בזמן הזה וואס ברוך השם ס'פעלט נישט קיין אסורי בטלנא דארף מען נאכאמאל ליינען אין די פופצנטע, סאו אר לפי די פשיטא של גמרא יעצט, לפי די פשיטא פון גמרא יעצט ר' משה פעלט דאס צווייטע מאל, ס'דארף זיין א כרך וואס איז מקף חומה און ס'דארף דארטן זיין ר' מענדל עשרה בטלנים, אויב ר' דוד איז מקף חומה אבער זיי האט נישט קיין עשרה בטלנים לייגט מען נישט אויף שושן פירים, אז ס'וועט צוריק קומען די עשרה בטלנים וועט מען נאכאמאל ליינען. למעשה ר' טובי' געדענקט נישט אין נײַנצן פֿאָרטי אײַט אז מ'זאל ליינען די מגילה אין ירושלים אויף די פֿערצנטע, ער געדענקט נישט קיין אזא זאך. רוב ראשונים טענה'ן אז ירושלים האט א דין כשלעצמה, און ירושלים נאו מעטער וואט, עד ירושלים אורו של עולם, וועט אלעמאל ליינען אויף די פופצנטע. נאר אנדערע שטעט וואס זענען עיקר חומה, וועט זיך ווענדיגען צו זיי האבן יא דארטן אסורי בטלנים אדער נישט. רבותי, לקחו דעם אהרן פון קענזינגטאן הייבן אונז אן די נעקסטע גמרא, רב שי און רב יידל, ואמר רב ישעי' בן לוי, לוד ועומר בגיא החרשה, דאס איז פיר, דאס איז דריי שטעט אין די שטח פון בנימין, מקופת חומר ממות ישיר בנין האב, דארט איז געווען נייע ווענט, האבן אינגעלייט געטענה'ט אז אט ס'דא נייע ווענט, מסתמא האט מען געוואלט די וואנט ר' פסח לעצטנס, אויב מ'האט געוואלט די וואנט לעצטנס לייגט מען דאך די מגילה אזוי ווי בארא פארק, נאר אויב מ'האט געוואלט די וואנט ממות ישיר בנין לענין צוויי פון די מגילה אויף שש און זיבן, זאגט רבי שמעון לייב ווי דיר שטייט טאקע דער וואנט זעהט אויס ניי, אבער זאלסט וויסן אז דער וואנט איז אלץ שוין דארט פון זייט ישעי' בן נ'. רבי משה וויל וויסן ווי קען זיין ס'איז דא א מדינה וואס האט א אלטע וואנט און ס'זעהט אויס ניי? דער פסח וואלט מען דיסקאסט עט עני מינוט. זאגט די גמרא אינעווייניג, והנה ישעי' בן נ' איז עס אמת אז ישעי' האט געבויט איר שטעט? וואו על אפיל בנימין אפל האט עס געבויט, דאס איז אסאך יארן שפעטער אין די ענדע פון די ימי השופטים, דכסיבי בני על פעיל עי ו אי משא ושמא כי בנו ער האט עס געבויט, עז עונה ואסתלתא בני סרהון, שטייט דא קלאר אז נישט ישעי' בנימין האט עס געבויט נאר פֿיר הונדערט יאר שפעטער אין די צייטן פון אפיל האט מען עס געבינדן. ער האט טעמ'עך זאגט די גמרא נישט מ'האט עס געוואלט לצאתן פון אבער מ'האט עס געוואלט נאך פֿיר הונדערט יאר שפעטער. אסור בנעמי, דאס איז אסור נעמי, ווען מ'האט עס געוואלט, איך זעה ביי יעדן עשה סברה אבצירות חש ביהודה. סאו יער ווי העוו טרי קאנטרעדיקשאנס אין תנך. ר' שלמה אורי זאגט ס'איז קאנטרעדיקשאן, ר' שלמה פון פת, סאו וואטס די טרי קאנטרעדיקשאנס ר' שלמה? וואטס די טרי קאנטרעדיקשאנס ר' טייטש? איין פסוק ר' אהרן זאגט א ישיבה בנין האט געבויט די וואנט פון די דריי שטעט אין בניו, די צווייטע שטייט אז מען האט עס געבויט סוף ימי השופטים, די דריטע פסוק שטייט אז מען האט עס געבויט בימי אסר, און אויף כל שכן אויך פון געהאלט וואס די אנטער איז. חרוב געמאכט די שטאט. אה אויף דאס געלערנט אין מסכת תענית ר' משה, לעטס גאו טרו דיס. די דריי שטעט זענען בחינת בחלקו של בנימין, ביי די מעשה ר' יענקל, נישט רבי יענקל, אלעמאל רופט איך אים יענקל. וואס? יענקל, יענקל, איך פארגעס. איך דענק מיר אז מיר רעדן פון געלט. סא ר' יענקל מיין טייערער חבר, אונז האבן געלערנט אין מסכת טענות אז ס'איז געווען א מעשה פון פילעגש בגבעה. פילעגש בגבעה איז געווען א מעשה א מיידל איז געגאנגען צו שיירת יהודה,

און מען איז געגאנגען שפעטער און מען האט עס אויפגעבויט, ווען מען האט עס צוריק אויפגעבויט האט מען עס נישט געבויט כדבעי ווי ס'האט אויסגעפעלט, ס'געקומען מלך אסור און האט עס אוועקגעשטעלט, אבער היות ס'איז געווען מקח חומה מראש ישיר גייט מיך נישט אן אז די וואנט איז אראפגעפאלן, ווייל אונז האבן שוין געלערנט once מקח איז אלוועיס מקח. זאגט די גמרא אינעווייניג. איז למאי הלכה למעשה היינט אין לוד וויאזוי וויסט מען זיך למעשה דארט?

געוואוסע אלע פייל בנני איז דאס אין די סוף ימיי שופטים וואו די אינפא איז נאכמאל אראפ געפאלן וואס עשה שופטים די הייליגע באבע זי ע ביום די די נבנה סעורים לילה שטייט נישט נבנה אורים נבנה סעורים לילה משמע ס'שוין דא שטעט מ'גייט עס נאר פארפעסטיגען מכלל דברים הבא מה יקרה שמע מינה ואמר רבי ישעי' בלייב אין נשים חייבת במקרא מגילה. א פרוי איז אבליגעיטעד אין מקרא מגילה שאפען הא י באות א נ, ס'איז דא א שמועס אין תוספות צו די בעל קורא קען זיין א פרוי, איז אפען הא י באות א נ גענוג אז די פרוי זאל קענען מוציא זיין די מענער, אדער אפען הא י באות א נ איז נאר גענוג אז די פרוי זאל קענען מוציא זיין פרויען, אבער דאס איז א אינטערעסאנטע חידוש, אויב איז דא א קוויטעל פון פרויען

ס'איז דא א דין אבער אז אויב ס'איז נאר א חיוב מצוה וואס א איד איז מחוייב דורך א פרוי ששה ווייל ס'איז א מצוות עשה שהזמן גרמא איז געקומען און די אבן הואי ועושה הנס און די שאלה די אבן הואי ועושה הנס נעמט אוועק די פטור פון מצוות עשה שהזמן גרמא בלייבט זי פונקט אזוי מחוייב ווי דער מאן. לאמיר אפרעדן ר' טייב'ס דיין שפראך איז פשט אבן הואי ועושה הנס נעמט אוועק די פטור

א מנין פון פרויען קען די פרוי זיין די בעל קורא ולא המושל. דזשאסט דאנט דו איט ביי די כותל איף יו דאנט וואנט טו בי אן די פראנט פעידזש אוו די ניוספעיפער. באט אדערווייז ר' אהרן האט דאך די רבי זקן געווען גערעכט אז אונז דארפן גארנישט האבן צו טון מיט די ציונים וואלט די וועלט בעסער געווען. יעצט זאגט די גמרא ווייטער ויש לומר. א. ויש לומר, די סלקא דארף לא יועיל כלום אפילו להוציא הנשים, וואס געוואלט מיינען א פרוי קען נישט מוציא זיין א פרוי, כמשמע די חיובים דהאקעל חיובים בשמיעה עבודה נשים מקטנה, און דארפן קען איינער צו מוציא זיין די צווייטע. יא די עבודה זיי נישט געווען אין מוסר נס, זיי זענען מחוייב אדער נישט מחוייב, עבד עבד כנעני. ער דארף נישט זיין א בכלל. אדער וויבאלד זי איז דאך א אישה, און א אישה יא מחוייב.

פירעם של חביות בשבת, ר' משה איז דאס אלעס דא, ואמר רבי שמעון לייבי, פירעם של חביות בשבת, שואלים ודורשים בעניני של יום, וואס געשעהט ערב פסח, וואס געשעהט ערב יום טוב, איז פירעם געפאלן אום שבת, זעהט א מניה, קען מען נישט ליינען די מגילה, שטאט דעם רב שייע קומט אריין דער רב און ער מוז רעדן הלכות פירעם, ער מוז זיכער מאכן אז דער רב קען עס, זאגט די גמרא ווייטער, מאי עריה פירעם אפילו יום טוב נאמן, ס'דאך הלכה ערב יום טוב.

ביי גוי איז פיל לשהר דורך דעם וואס מ'קען לערנען די קריאת התורה פון די ענין פון די חג, לערנען אונז דאך הלכות חג בחג, דאס איז דאך די סיבה וואס מ'מאכט די קריאת התורה פון פריער, אויף דעם זאגט די גמרא, פירים מיט סטריכע ליי מאי דתימן נגזי משום דרבה, אז מ'וועט הענגן א גרויסע צעטל אויף די טיר אז דער רבי האט געשטערט אין הלכות מגילה, עט קומען א אויבער חכם און ברענגען זיין מגילה.

זיסער ווי האניג און רשע וואס באדערט ביי די קוועשן די סעים וועי ר' שמעון און ר' אהרן וואס באדערט און רשע לערנט זיך די וועלט דיפרענט רשע לערנט ר' שרגא ווי שטערסטו מיך אז דער רבי האט רשע וויל איך עס מגילה מיט אים צו ברענגען די מגילה דו האסט נאר מורא אז איינער צו זעהן דער רב דרש'נט מגילה עס האט מיך פריער געשמועסט רוב רבנים קענען נישט לערנען און א רב וועט זעהן אז שטופ אלע. הרב עטס זענט יא אנדערע פון די הלכות מגילה און די מיינען אז ביידע וויסן די נפקא מינה צווישן לערנען מגילה און ליינען מגילה ממילא האב איך מורא אז איבערן יאר עס וועט געפאלן פורים און שבת עט יעדער רב זאגן האט דאך מיין יאר געזען ר' שלמה זלמן מיט מיינע אייגענע אויגן אויך געזען אויף פורים ווי ער לערנט פאר מגילה און ער וועט פארגעסן אז פאר לערנען מגילה אין ליין האבן מיר געלערנט די צוויי אנדערע זאכן, לאמיר קוקן אינגאנצן אינעווייניג, זעהסט פון קענען אין א רשי אז מען לערנט נישט תורה בציבור כאפט מען נישט וואס ער זאגט, קוקטס אריין אין רשי, משום דרבה, דגוזר לקמא בקריאת מגילה שמא יעבירני ארבע אמות ושסה רבים, אויף קמא וואלט איך געהאלטן גוזרי דרשו אותי קריאה, אז דאס מאכן א דרשו די יאר, קען מען מאכן א קריאה יענע יאר. דאס איז אפגעלערנט א רשי ווי ס'ברויך זיין, שטימט רבושע? ניין, שיין אפגעלערנט. זאגט די גמרא ווייטער, חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום, די איינציגסטע קריאה וואס מען מאכט ביינאכט איז מגילה, ס'דא מענטשן וואס האבן א מנהג סידור תורה ביינאכט, רעב אידן און רעב ראובן צו ליינען, ווייל בעצם די קריאה מאכט מען נאר בייטאג, די איינציגסטע קריאה וואס מען מאכט ביינאכט איז מגילת אסתר, אייוועלט איז אויך נישט קיין הלכה, די איינציגסטע קריאה וואס איז א הלכה ביינאכט איז מגילת אסתר, ביסט א מנהיג, אבער קריאת המגילה דארף מען ליינען ביינאכט און בייטאג, זאגט די גמרא שנאמר ווייל ס'שטייט, נישט אלע, שנאמר ווייל ס'שטייט אלקי אקרא יומם ולא סאמר, האט געזאגט אסתר המלכה, איך האב געקרייט און געוויינט בייטאג און דו האסט נישט געענטפערט, בלילה איך האב געוויינט ביינאכט ולא דערנאך האסטו נישט געמאכט שטיל, מיט דעם זעהט מען אז אסתר האט געשריגן בייטאג און ביינאכט, ליינט מען די מגילה בייטאג און ביינאכט, זאגט די גמרא, סובר ממילא מקרא בלילה, די ווארט לשנותו קען מיינען צוויי טייטשן, לשנותו קען מיינען מען זאל עס חזר'ן, לשנותו קען אויך מיינען מען זאל לערנען די משנה, סובר מנין די עולם האט געמיינט ער מיינט צו זאגען אלא מסתם אז ניסן די דיי ביממה אז מען זאל לערנען די משנה בייטאג, אמר לי ר' יערמעלע לידי מפרשים מנין דרבי חייא בר אבא, כגון דאמרי אין שאר ערבות שפרשה דא זאל מען עס לערנען איינמאל ואת נייע נחל עס לערנען נאכאמאל, נו ממילא לייגט מען פונקט די זעלבע מגילה, ביינאכט איז נאך קיינער נישט פארטיג, די סטארי איז ברענד ניו מ'האט עס נישט געהערט א גאנצע יאהר. באטאג יו גאלא רי פאוקעס ביקאוז איט הי וויסט טו ריעד איט טווייס. נישט קיין חידוש. זאגט די גמרא ווייטער, איט מי נאמר אמר רב חלב אמר אילו ברוח חיים וואלט דער בליק געזעצט א מגילה בלילה ולשתות ביום שנאמר למען יזעמך חובות ולא ידעו למען יזעמך חובות באטאג ולא ידעו ביינאכט השם אלקי לעולם לא ידע כל רבי זלמן לייב לייענט די מגילה דורך דאנקען די אייבערשטער, א איד דאנקט די אייבערשטער ביינאכט, ער דאנקט די אייבערשטער בייטאג,

די תפילה מקדימים ליום הכניסה, אויב איר געדענקט אונז האבן געלערנט די וואך א שטארקע לומדות, די לומדות ווי דיד חנניה וואס דעט פירים זיכער י ד אדר ט ו, נישט דא קיין שאלה ווען פירים איז, פירים איז י ד אדר ט ו, מען האט אבער געלערנט ס'דא א דין אז די בני הכפרים קענען ליינען די מגילה ביום וואס ס'איז נישט פירים, זיי קענען ליינען די מגילה די מאנטאג און די דאנערשטאג פאר פירים, פארוואס ליינען זיי די מגילה פאר פירים? די לשון המשנה איז געווען כדי זיי זאלן זיין עוועילעבל פירעם צו פארקויפן דארט אין קעיס אונז האבן געשמועסט דעמאלטס די געשעפט איז צוגעמאכט אויף פירעם אין קעיס די געשעפט איז צוגעמאכט אויף פירעם דארפסטו די פארמעסט טו בי עוועילעבל עקארדינג צו די שפראך האט מען געהייסן די פארמעסט ליינען די מגילה פרי כדי די מענטשן אין בארא פארק כדי די מענטשן אין ראשע העין זאלן האבן

אויב איהם געפעלט אויף מאנטאג, ליינט ער די פארמעסט אויף מאנטאג צוזאמען מיט די עולם. אויב רעדט שי איז די פארמעסט ליינען מאנטאג די מגילה גייט דאך די פארמעסט מארקעט זיין צוגעמאכט. ואם איז אז דו זארגסט דיך אזוי שטארק אז די מענטשן אין די סיטי זאלן האבן ווי צו קויפן זייער חאלעפטשעס אויף פורים איז לקדמה ליום הכניסה וואלן זיי געדארפט ליינען דאנערשטאג פארדעם כדי זאלן זיין עוועילעבל פורים צו קענען פארקויפן די עסן פאר די מענטשן, זאגט די מגיד אז וואלט ער עס געוואלט פון דער רבנות, אבער הבל היא אסורה, פון מאנטאג ביז דאנערשטאג פארדעם קומט אויס י ט אדר, ואסורה לויט די קני רבנן, רבי לייב ב ה האט נישט קיין רעכט צו ליינען די מגילה אויף די צענטע טאשן, מר ר' משה חביב בן ר' משי ר' חיים האט איהם געווארט אויף דאנערשטאג, איז קברים ביי יארות גדולות קורים בו ביום. שטימט אביסל אויב פורים איז דאנערשטאג, מיינען די פארמערס אויך דאנערשטאג, ואם איסר לקטן ביום הכניסה זאלן זיי ליינען מאנטאג פארדעם, דאחד עשר היא ווייל דעמאלטס איז עס די עלעפטע, זאג נאר ביום הכניסה ביום הכניסה לא ידעכן קשה. די עלעפטע לערנט מען פון א פסוק אז די קריעה אויף די עלעפטע האט א דין פון א קריעה, די צענטע קענסטו ליינען, עס איז נאר דיפערענט פון איין יאר אויף שביעי אסור בתמוז, האט שוין קיין דין פון א קריעה, האסט געלערנט אין גמ'. זאג, ימים כימים, א פסוק אז ס'האט א דין פון א קריעה. זאגט די גמרא, תשע מ, אמר ר' יהודה, איינמאל סיי במקום שנכנסים בשני וחמישי, אויב די פארמער קומט עניוועי אריין צו די שטאט אויף מאנטאג און דאנערשטאג, הייסט מען ר' מענדל, ר' דוד, ער זאל ליינען מאנטאג און דאנערשטאג. איינמאל סיי ווען הייסט מען די פארמער ליינען מאנטאג און דאנערשטאג? במקום שנכנסים בשני ובחמישי, אין די אלטע צייטן פלעגן מענטשן כסדר האבן פייטס, ר' משה וויל וויסן צו אין די נייע צייטן איז אנדערש, און מען האט געספענדט יעדע מאנטאג און דאנערשטאג איז מען געגאנגען מיט די. ליסן קלאזלי, די פארמערס, די פסאלמען, האבן זיך געשלאגן. וואס מיינסטו, זי האט געבארגט א איי פון די שכנ'טע, די איי האט יא צוריקגעגעבן אדער נישט צוריקגעגעבן, אוודאי דאס מיינט די פרוי, זי איז אפגעפאלן אויפן וועג, ער איז חי יעצט. רבי זלמן, איך בין זיכער די פראבלעם סטארט איז מיט די פרוי. סאו מאנטאג און דאנערשטאג איז מען געקומען אין בית דין און דער קענטער פייט איט אוט אויף מאנטאג און דאנערשטאג. וויי מאנטאג און דאנערשטאג, ווייל מאנטאג און דאנערשטאג איז בעסט געזעצט, קענסט דיך דורכרעדן, ס'איז געווען געהעריג אין די גרויסע שטעט און געקוקט קעדילעקס, די פארמערס נעבעך מיט זייערע אויסגעמאגערטע הארס ענד וואגענס און רעפאבליק פייטינג אווער פעטי פיטעלס, און יעדע מאנטאג און דאנערשטאג איז געזעצן די בעסטן אין די גרויסע שטאט און אלע פארמערס זענען געקומען צו לויפן, מאנטאג און דאנערשטאג איז געווען דעם תורה'ס, איז אויב פארמערס האבן מאנטאג און דאנערשטאג דעם תורה'ס זענען זיי דאך ממילא אין די גרויסע שטאט, שטעלט מען שוין דעמאלטס אוועק א קביעות א מנין, אבער אויב זיי האבן נישט קיין דין תורות, קומען זיי קוים אריין מאנטאג און דאנערשטאג, דעמאלטס זאגט מען זיי וואס זאלסטו אריין קומען מאנטאג און דאנערשטאג, קום אריין פורים, די סעודה רגילה אויף פורים, אבער אויב דו ווילסט אז זיי זאלן זיין עוועילעבל פורים, כדי צו קענען זיין אפן זייערע געשעפטן, הו קעירס יא דין תורות אדער נישט דין תורות, הייסט זיי ליינען די מגילה פרי כדי פורים זאלן זיי זיין עוועילעבל.

וואס צו עסן, ביערן זענען מענטשן פרישע זאכן, נאו עקסעפט און אלל טינגס דאס איז פריש, די שלימער קענען, עקזעקטלי די פוינט, גראסערי סטארס ווערן געפירט ביי די פארמערס, סאו בעיסיקלי יו וואנט די פארמער טו ריעד די מגילה ערלי, ביקאויז דער איז נאו קאושער איילענד, דער איז נאו פאמעגרענעט.

ווי ווייט איז די שטעלע אוועק אז פורים זאל זיין א טאג וואס זיי פארקויפן כדי די מענטשן וואס וואוינען אין די שטאט זאלן קענען האבן ווי צו קויפן? איז מענדל, איך פרעג דיך אפילו דא די הוה אמינא פון די גמרא, דו גייסט שוין צו די מסקנא. די הוה אמינא פון די גמרא איז געווען אז מענער וואוסטע פאר מען טוט זאלסטו אים הייסן ליינען די מגילה פרי כדי פורים זאל ער זיין עוועילעבל,

ווען א ראדע טייג איז האלטיג א טויג איז די אויגן שמייכעל, חזל האבן געוואלט אן די מאסט אימפארטענט דעי אוו די יער, פורים, וואס רבי זצ ל מאיר זילבערבערג האט פלעגט זאגן יום הכפירה איז נאר אזוי ווי פורים, אן די האליעסט דעי אוו די יער, האבן חזל וואנטעד אס טו פעי טריביוט טו דאוז הו מעיק שור די גראסערי שעלפס אר פול. שישי ווייסער און ממילא אין די מיינע האב איך אזאלעך געזאגט וואס איז די פארק פון דריי הונדערט פֿיר און פֿערציק כעין די וואסער אז כעין די וואסער אויף דעם האבן חזל געזאגט נישט דער פאר מען מוז ליינען יד אלף חזל האבן געזאגט ווען מען מעקט די פאר מען סאו איזי די מעגסט ליינען ווען די ווילסט ווען ס'איז דיר באקוועם קומסט אריין מאנטאג ליין מאנטאג קומסט אריין דאנערשטאג ליין דאנערשטאג

חברים עס דעי דעי, NHS ווארקערס אוו דעי דעי, די פיפעל הו פוט די פוד אין יור גראסערי סטאר, ר' פסח, ר' פישל, ר' שמילידער, דעי דיזערוו איט, ענד ווען דאס איז פאר, ס'איז נייס ווען ס'דארף ארויפגיין, עווערי פירער וואלט אונז געדארפט טראכטן ענד דעליווערן די שטוי רחמנות טו דאוז הו מעיק שור ווי העוו טו איט א האול יער. גוט געלערנט רב טוביה, דאס איז די גמרא, זאגט די גמרא אין רבינו.

ווען אונז האבן געקענט שלאפן אויף זום האט מען זייער געמוזט ארויסגיין אנפילן די געשעפטן, נעווער פארגעט דעט. זאגט די גמרא ווייטער, כיצד כל מיעוט משיינים בשבת כפורים ועיירות גדולות קונים בו ביום, אז די זעלבע משנה, די משנה הייבט אן זאגן אז מען קען ליינען די מגילה יט א' יט ב' יט ג' יט ד' ט' ו', און נאכדעם הייבט אן די משנה רעדן אויב יענער געפאלט אויף מאנטאג אויף דינסטאג אויף מיטוואך, וויי דיד יו דראפ די דעיס אוו די מאנט און סטארט טאלקינג אבאוט די דעיס אוו די וויק? זאגט די גמרא אינעווייניג, מאי שנא ריישא דנוקד סדרא דיכר און מאי שנא סייפא דנוקד סדרא דיומא, אויף דעם זאגט די גמרא איידער די מסתבכי ליה, אויב איר וואלט אנגעהויבן רעדן אין די צווייטע חלק וועלכע יאר און געפאלן וועלכע טאג פון די וואך מען הייבט אן ליינען, נוקד צו דירה ויומא, אן אדער שוין איז ווערי פאסט. פירים לייגט מען אויף פירים. ווען לייגט מען די מגילה אויף יוט א' אויב פירים געפאלט אויף זונטאג? ווען לייגט מען די מגילה אויף יוט ב' אויב פירים געפאלט אין שבת? ווען לייגט מען אויף יוט ג' אויב פירים געפאלט אויף פרייטאג? איף יו רילייז יוט א' יוט ב' און יוט ג' איז מאווינג פארווערד,